ס'איז געווען אמאל א חסיד פונעם הייליגן אב ד רב די אוהב ישראל, און ער האט זיך געלערנט צו זיין א שניידער, און ער איז געווען א מומחה גדול אין זיין שניידעריי. אויף אזוי ווייט אז אפילו די גוים להבדיל די פריצים די עשירים פלעגן קומען צו נעמען ניין גאר טייערע מלבישים ביי נעם. איינמאל איז אנגעקומען ליידער א משומד רחמנא לצלן און ער ברענגט אים גאר א טייערע סחורה, דער איד קוקט אן דעם מלביש דאס איז דאך שטנות און ער איז דאך א איד אפילו ער איז רחמנא לצלן א משומד אבער ער איז דאך אבער א איד וואס טו איך דא? גייט ער אריין צו זיין רעבן דעם הייליגן אוהב ישראל, רעבע וואס זאל איך טון? זאגט אים דער רעבע וואס איז די שאלה? דו העסט זאגן פאר דעם איד אז דו קענסט עס נישט מאכן, ער וועט דיך פרעגן פארוואס, העסטו אים זאגן ווייל א איד טאר נישט גיין קיין שאטנז, וואס איז די פראבלעם? ענטפער אים זייער קלאר, נו, דער חסיד ווייסט נישט קיין חכמות און ער טוט אזוי ווי דער רעבע הייסט, דער איד ליידער, דער משומד קומט צו צו גיין און ער פרעגט אים נו וואס טוט זיך? זאגט ער איך וועל דיר זאגן דעם אמת, איך האב נישט אפילו אנגעפאנגען אנצוהייבן נייען דעם מלבוש, פרעגט אים דער משומד פארוואס, זאגט ער מיין רבי האט מיר געזאגט אז איך טאר דיך נישט מאכן דעם בעגער ווייל דאס איז שאטנעס און דו טארסט נישט גיין קיין שאטנעס, לאז מיך גיין רעדן מיט דיין רבי, און דער משומד רבי קומט אריין צום רבי און ער פאנגט אים אן אזוי מיט א שארפקייט מיט א ברייטקייט, וואס האב איך מיט די תורה, וואס האב איך מיטן אייבערשטן, איך האב שוין לאנג אויפגעגעבן אויפן אייבערשטן. זאגט די הייליגע אוהב ישראל, יא מיין טייער איד, אבער דער אייבערשטער האט אויף דיר נאך נישט אויפגעגעבן. דער איד האט געהערט די דיבורים וואס איז ארויסגעקומען פון דעם מפה קדש פונעם הייליגן אוהב ישראל, און די הארץ איז אים ממש צופלאמט געווארן פון אזעלכע ווערטער, פון אזעלכע דברי חיזוק, אז דער אייבערשטער האט אויף אים נישט אויפגעגעבן, פארשטייט זיך דער איד איז געווארן א בעל תשובה גמור, און איז נסהפך געווארן און געווארן א שומר תורה ומצוות בשלימות בתכלית. טייערע אידן, וויפיל מאל גייען מיר אין די גאס און מיר דרייען זיך, און א מענטש טראכט ביי זיך, איך בין דאך שוין אזויפיל מאל אדורכגעפאלן, איך האב זיך שוין אזויפיל מטמא געוועזן, ער פילט ביי זיך, וואס האב איך מיט'ן אייבערשטן? ער פילט אין זיך אזוי פארלוירן, ער פילט מיט זיך אזוי מיואש אין אזא מין מצב פון עצבות, און ממילא האט ער נישט קיין כח ווייטער צו קעמפן. די עיקר נסיון וואס די יצר הרע און די שטן וויל איינרעדן צו טון אן עבירה איז נישט אזוי ווייט די עבירה ווי ער זוכט די מיואש נאך די עבירה, ווייל ער ווייסט אז כל זמן דו האסט דיך נאכנישט מיואש געוועזן, קענסטו נאך תשובה טון און דו וועסט נאך תשובה טון, אבער די רגע חלילה וחס דו ביסט פאלסט אריין אין א מעשה פון יאוש, ווייסט ער דעמאלטס האט ער האט ער דיך אין דיינע הענט. א איד דארף זיך כסדר מתגבר זיין וויפיל ער זאל נאר נאכאמאל דורכפאלן און נאכאמאל דורכפאלן, און ער דארף וויסן אז דער אייבערשטער האט אויף אים נאכנישט אויפגעגעבן,